machiegni jawinjo na e kinde machalo koda maendi an e got ramogi kaendi kod okinja makambo kendo okinja dwa kolo weche moko achiel ariyo adek mosemako piny kendo ing'iyo ane kaka inyalo ketgi mondo gigow maber ma olemo nyalo wuok e kinde ma piny ji odake kama okinja chal nadi got kaendi O, wuod komenya got ber Mhm, to ing'e ni ka gimoro notimre e piny ramoga jwang' mhm. to gik moko kotimre e piny ramoga jwang' marach to juogi nyaka gola nokinja wuog oko mondo idhi idwoknwa wach mondo ikel wach ni jodongo koro kanaringo e piny ramoga jwang' to juogo odhi koda bolwar koda kamoro ni kibira mm. ngeni kibira ka notho lienye kwara mogi mach pod juogi wuoye nyaka sani dhano hum en juok luo eh, juok luo ni kanyo ngeni juok luo ngeni kata mana ng'anyo wa juogi nogeng'a geng'a mm. ng'anyo nosewuok kamara tipo bang' tholo nyakwara mogi mach mm. ka jokata ringo ramo mm. wach ma wang'o ni wadage awinji ingen joweg tent mm -hmm. bende noramo mm. jolos sanduge mm. bende oramo to weg- jok maluoko maiti bende ero mane en ng'anyo mapek to ne wabare abara ni gini kichak bed kendi piny ramogi ajwang' koro ing'e ni dala ma kibira ni en chuny ramogi ajwang' ma en ye gunda ramogi ajwang' i dala ma nairobi kaja mogolo nyaka jakom mane dala ne ma sama sama wach kibira to ji paro baba ing'e ni sa sama wach ni kibira ero to baba Ji paro.
mineno Eh, koro juogi bang' diro nyakwara mogi mach Juogi nokechi got Ramogi ka bwacho nokinja yiero gidwa timo kanyo. Nyaka igol chik apar matayo jo Kibira e yiero. Omiyo kinja Kibira to dwa ni bed kata ka in ing'e ni Kibira kanyo. Onge ga jaluo moro amora ma wati ne onge modak Kibira. Sani sani sim nitie. Koro kata kiwinjo Ero. igo sim ni juogi ma Ramogi Ajwang' owacho e got kanyo ne obed kama. Ing'e ni jo- jaluo ing'e ni en ng'at ma gike dhiga maber. Ma kata ra Kibira no olachga. East and Central Africa en emoduong' mogik jaluo nyaka los gik moko matindo koro chik apar matayo jo kibire yiero awinji wach mokwongo en e chuny juogi mag luo modak Nairobi mar ariyo kanyo e chuny baba ni kanyo mopimoga kaka yambo siasa ringo alap moro nitie kanyo miluongo ni kamkunji ero koro kamkunji kanyo ing'eni kanyo ma baba dhiga emopimogo yamo en juogi mane ochakre chon e pawono Eh, ma kodwa ng'e ni ramogo yie no wang' joge kik wang' Odhi kanyo to wacho nyikwa Ramogi, piny ti aneno ka tek. Aneno ni onge tiende kawo ji kiteri dala, uyien mondo owang' ji kose kik wang'. Ero. Ok kik wang'.
To ng'e ni Ramogi mani Ng'ato nyaka dog thurgi.
Eh, mani ng'e ni ong'e ni piny Ramogi Ajwang' odagi wachno. Ing'e ni nyikwa Ramogi Ajwang' bende sechegi kata ka ajuogi rangogi. Ero. Gi sani baba nyaka ne kel wach mar handshake. Mhm, Moseruok. Eh.
Dhano dendgi ojony kibira, dandora. Ing'eni ing'eni nyikwara mogo ng'eyo. Ero. Ing'eni chikegi sama wawachogi nitie jok ma juogo osepuodho. E kibira kanyo no botayogi. Ing'eni wan wi got Ramogi ka. Wanenogi. Wang'egi.
Juogo ong'e menyogi chon nikech en kit luo. En kit luo. Koro ing'eni e kibira kanyo. Awinji. Jo kibira ong'eyo.
Mm. Nitie jal miluongo ni Mosi, Tim Kolo, Drogba, Agai. edu Mm? min jun min cynthia ng'e ni wuoyine be nyaka luong Eh, juogi mar luo nyaka Ah, mine kale iye mi- koro jomokwan gi Eh. jokwara moga jwang' e dala ma kibira osemi juogo osepwodhogi ni gine ma koro chikegi gidwa rito motegno be neno lugi aneno ka juogi wacho ni to chieng' jero dong' kanyo ng'e ni chieng' jero be atego kanyo gidwa lando injili mar neno ni Mar juok chikegi. luo wuoth mo- wuoth motegno Eh, koro chik apar matanya kwara moga jwang' wacho ni ng'ama dwaro chung' kanyo nyaka bed gi la- dalane mosegero kanyo momak jogo ma jogweng'gi ong'eyo ok ni dala nene kapango kada kapango en kapango e ing'e ni ramoga jwang' Eh? ng'ama dwa chung' nyaka bed gi dalane to jasiasa moro amora Mm. nyaka ing'e ni dalane nyaka siem e dalane ne nyaka jogweng'u siem e ing'e ni nitie jomoko ing'e ni nitie jasiasa moro e piny alego ma en osiemoga dala owade gi tiego otwaga ing'eni jalego ang'eye ang'eye nimacha e dalana macha e dalana koro chikra moga jwang' dwaro ng'ata ng'ata madwa chung' Mm. nyaka obed gi dalane ma kionge dalani to chikno ogoli oko odiri oko Eh, maneno ka juogi man kanyo mosi tim kolo drogba ochieng' jera jowacho ni kanyo kino lawi giri kwachon mano kare Eh, mano kare Chik namba ni nyakwara Mugajwang' ma bende tayi in jalno madwa chung' Kibira. Eh, Wacho ni nyaka ibed gi ode Nairobi modakie Kibira. ok odaki od ng'ato.
Eh, ing'eni ng'eny gi wach ma ng'ato odak e hotel. Ing'eni hotel no juokre Mugajwang' kudware. Chik ni osemiyo joma dwaro chung' mawuok oko osechako bedo gi bwok. kendo sani ng'en gipango udi e kibira e, ma, ma kini ka udi sani koro vacant ka, mantie kata la kete mna luf piero ang'wen Eh. kendo ng'ato dwa donje odni na luf piero ang'wen od siling aluf achiel to aluf achiel gi mia abich sani aluf piero ang'wen ne ng'ato dwaro nikech odwa chung' koro nyikwara moga jwang' nyaka rangi kendo jogo mabiro pango udi nyaka twe kras laini saba nyaka ging'i wachno motegno Ah, nyakwara moga jwang' walwar kodgi chik namba adek En- gichiko itgi Eh, molo jokibira kendo wacho ni to ramogi wacho wang'ni ogolo chike maber manade Ehe. chik namba adek wacho ni onge yiero ng'ama osiro wang'o jaluo Eh, wadhi gi nyikwara mogi chik namba ang'wen ma bende tayo jalno ma jogo man kibira ma brogo ko ng'en wang' ni piedhogi kaber makudho kowuok makina madonjo karanja itwe katwe kra gichak lor laini saba giduog lure kisumu dogo ka gidhi kianda giduog duog iluonge ni lindi ochik namba ang'wen mawacho ni nyaka inyis ji winyo mindiko kisomo ni ji alap ma kamkunji kibira Eh. ni in kitho ok bi wang'i Mm. Eh, mano ing'e ni gima Bundi kurubi ji winjire chuth. Eh, mano ing'e ni juogi wacho ing'e ni jogi gibiro ringo kuonde mwawach karanja katwekra line saba ka gi campaign Eh. kigon nyakwara mogi oganda nyikwara mogi to idonjo ka giolo Utie. Ah, gito giolo nyiswa wil nyiso awinji ma nyiso ni wang' ni ing'e ni somia ok wache mipande Eh. e wang' ni somia soma ratiro ma ng'ato ang'ata ma dwaro chung' bande ring'e noseng'aw mosen kanyo tim kolo drogba agai edu min jun gi min sin juogo osepwodhogi ni Ng'ata ng'ata ma dwa chung' wil ne chik namba ang'wen nyaka owach wil mare. Ma kiwacho ni bro wang'i tiketi na thenge. Kech nyakwara moga jwang' ing'e nok diri mach. Mm. E, wan mach ni kidiri ng'ato. Nyakwara moga jwang' ikowa kowe dala. Wan wang'iyo kod kaburini limbo. E, limbo.
Eh. In koro ma diri mach. Machiemo ka kore nindo to wacho ni amacha ne ruoth ruoth aton. E, no ike kanye.
to kama no ike ni chung'ie. Macha no kinja maka.
Kan wil na ing'e na ndike ni wigot. ka Eh. Eh, mikana Oh. iwuok ramogi ka wabiro teri koger Ah, ah, mano mano ok- mano ing'e ni en wil moyanga ero e wi got ramogi ka oo Eh, ka to kata otoche ger ka digola obama winji Eh, ah, ka- obama biro choki te ka teri kogelo Ah, ah. Kacha- kata mna helikopta dak fu ero Eh, an- ing'e ni gigi sani kidwa dwa ni iwache ratiro awinje maler Eh, wil gi idwa ni ilande eh ma kata jok machung' kagi eh Walwar kode gi chik namba abich mondo wane kuma kendo chik omakogi. Ero. Ma chik ma- namba abich wacho ni nyaka obed ng'ama odak ei kibira kanyo. Ero. Duogo dag joma biro twito hawanya kanyo. Ng'ama ineno pile Ing'e ni ng'ama ong'e, ing'e ni ng'ama ong'e gima kibira en. modak kanyo. Ing'e ni ng'ato ng'ato biro kanyo ma en ochwako, ing'e ni jo kibira bende dhano chwako nyaka gi gas. Eh? To jaluo ing'e ne en ng'at ma bende seche mag asonge to ji dhiga moto ngong'. ngima ok inyal ridore ne to yieni nitie E, bunge moko nitie ng'e nitie joma dhiga moto ngong ngong' to gidhi moto ni gidhier. Mm. Ah, ah, ing'e ni idwa ni chwako chiemo machiek. kitwa gi timbewa Jogi ing'e ni nitie joma bende nie ne gi kendo ne oko. Mm. Eh, kendo ne oko mako keto ngege. iseyudo min cynthia kobago yie nitie ode kacha Maber. chieng' mabelo olima maber en ing'eno koti kod maka en yien odhi omo ngong ng'en ka jakom biro mobro tedo ga aliya maber ni welo madonjo Eh, eh, joma mine ng'ene loso nyuka to nyuka Eh. ok chwaga stove kata mani ginene i gas Eh. nyuk nyakwa ramogi Mm. en en yo sufuria ilara Mm. tichwalo yien koro ng'ama chung' kanyo Mm. nyaka obi kong'ega ni kae imotoga Mm. Eh, kar moto nitie kar nitie moto ngong nitiega ka en ngong en ngong Mm. Eh, nitie sama ineno ng'ato da ing'e ni dalawa kanyo Eh, mane en ga chuny juok ramoga jwang' Mm. en ing'e ni lawoga kata nindo Mhm. Eh. ma ka wendo biro titere odhi nitie kama ilawe kode nindo ero to liel kotimre to ji dhi yuoro thum en ana yuoro thum cha maber manyaluo madala kamili cha Eh, manyaluo ma to kendo be kata kendo makanyo nyaka igine en to in to ibira ka inya kanyo Mhm. tiwinjo kolero maber na anta nyasa rang'ombe titedo kanye atedo karanja iwinjo yani gi- gi- kanyo be gikendre kendgi Eh. Eh, to gidak Eh, to gidak Eh.
maron ma- Eh. maron kanyo or ni kisumu ndogo Eh, to gidak nadwa dhi ka jaduong' Bwana ne jaduong' na kisumu ndogo no Eh, ntabe an kod liel Eh. nyawando tho kianda Koro kanyo en ga ka ng'ato mago joka ng'ato Ero.
eh, mago joka Mago ng'ato. wede te. Eh, wede te wede te Eh, Eh, kendo ing'e ni giluore Eh. Gi- gin wede kendo kanyo dhano kabisa makta ka liel otimre Eh. to ji solo ga To ji solo eh, to nyaka iwach awacha ni to mina wino eh, akoth nyari chakine kanyo na akoth nyara eh, otedo katwekra ka Eh, yani yudo nya- nyakanyo motedo oko eh, ok yot in kargi kanyo Ema giluorore. giluorore.
aya nyakwara mogi walwar kode kendi chik mar auchiel ma bende tayo jogo ma odak kibira kaka juogi dwaro ni gibo yiero jatelo maka wacho ni ka en dichuo nyaka obed gi dhako moyangi Ero. mosenyuom dhako ma bende nyaka bed gi dichuo moyangi Eh. Ng'li mang'ien kibiro ka kanyo to in kendo nyako mowuok Jeriko to ok ginyal winji. Gidwa adwa ni kini nyaya lini. Moro wuok e ro- Eh. o- ro- Ruma. Oruma. Eh? Kachi dwa nyaki kichung' tiwacho ni nyikwara mogi. Abende adwaro kom ka. Anana kodu. Adak karanja malo kacha. An uda lego lakini. Adak karanja.
Kendo an or jo line saba. Nyara maduong' otedo katwekra. Oya Eh. winjo katwekra. Kik uweya. An an oru.
Eh, ting'e ni jogi be winjo ni kwara. Kwara be nene Kisumu ndogo ka. Eh. Eh, kwar gin Kisumu ndogo ka. Kalindi ka. Eh. Bende nitie mara. Aha. Eh, mawadwa maluwo kawo. Mani ng'e ni donjo. Kanyo mani Mano donjo. komno isekawo.
Eh, koro nyaka obed ing'e ni kwara mogo kudwa winj. Nikech mano mondo itim gima chalo koda mano, matin ing'e siri te mag e kibira. Eh. Ing'e rem kod gik ma gidwaro. Eh, gik ma gidwaro.
Kendo ing'e ni inyalo penji. Eh. ka nyinge nu ji yawu man kanyo ji ko chieng' jera be nigi penj minyalo ga penji ng'eni joma oa kogo dak duok penjogi inyalo yudo ka drog drogba kata gai kata edu Eh. kata min juni kata min sintia kata tim kolo nyalo penji to in midwa chung' kibira ka Eh. ija kibira Eh. eh kija kibira die to nyisa ni reru ng'ato nyalo muko gi seconds adi
Eh, ing'e- Dwokane. Eh, dwokane En dwoko madwaro nok kawo seconds Eh, ang'wen. eh, ting'e ni ng'ato go wacho ah, gini na dakika apar ah, bwana ah, kijaka ok, kijaka. Eh, kijaka to kendo inyalo penji kata jera inyalo penji Ero. to ng'ama dhako koba kidi gi lwete bat koracham Eh. ka en lindi Eh. nyalo chopo uh, sarang'ombe Eh. kijaka mogi nyaka ng'egi Ero. Eh, mana ng'eni chik mag mako Aya, walwar kode gi juoge osemulo chik mar namba auchiel mawacho ni ka en dichwo nyaka obed gi dhako moyangi ok dwa wach moro ni ka gimoro timre ni jatelo nyasaye okawo to moko wuok ang'wen adek jaluo ing'e ni ng'ama iyango gi bi wach maber ni jothurwa Ero. anta jadoho kendo ing'e ni ki jadoho tinyalo kawo kanyo mayot Awinji. an ajadoho Mikae.
odak makina min oda mar ariyo odak karanja duonda nitie ka twekra Yawuot adek ogedo lain saba. Kisumu ndogo bende anie kod dhako matin. Mara ni Kianda to Nyawanda bende nigi duonde Lindi. Mano ting'e ni giwinji. Ero. Eh, Koro Matiende nyako mano mago joma ji ong'eyo iye e kanyo. ji ong'eye kanyo miyo ng'ato kik bi ka milre kanyo to onge dichwo mobodwa kawo piny. Mano juogi mag luok nyal yie iye kanyo. Walwar gi nyakwara mogi chik namba biro ma bende tayo yawa ma odak ibira kaka gibro yiero jatelo ma juogi goli god ramogi ka wacho ni nyaka obed gi ranyisi e gik mane osetimo ne jodalagi gi jogweng'gi. Onge ng'ama biro kanyo ni eka odwaro nyiso ji gik ma odwaro timo. Nyaka onyis ji gik ma osetimo ne jodalagi. Koro wang'e odwa tek matin kibira nyikwara mogi ok inena kaka iyore kaka iparono. Chik namba aboro nyakwar Ramogi Ajwang' ma bende tayo jo, jogo madwa chung' ma nyaka ging'e ni jokibiro osepuodho kendo mano chik. Onge biro gi nying baba, noori. Koro sani nyikwa Ramogi Ajwang' nyaka ng'e. Ero. Baba odich kabisa. Eh. Mara samoro en Ethiopia, samoro en Sudan, samoro en Nigeria. Seche matin bende oseringo gi ndege o- ong'iyo port Kisumu. Kama meli biro gowe. Awinjo kinda. Mara en Homa Bay. Awinji. Ae iti kori biro kaka baba ori. Eh? Oori kidi. Jokibira go ng'ete, ing'eni babu ng'e ka nyinge Jokibira. tij baba en ni nyocha en pinje ma oko to duogo to odwa ng'e to wuode mok- winjo wuode oyudo no- nokendo Eh. odwa puodho miya han to miya han en ng'a Eh, to ing'eni inya ka- kanye Wang' ni ing'eno tek, ma kanyo kidonjo Kibira. ero To nyaka jo ng'eni bro penji. Eh. To Kibira midwa chung'ie. ero gin gi ute adi e udi moger kama ji odakie gin adi Ehe. ng'en kigwonyo wiyi Eh. to mano ing'e ni tim mos eji oseketi tenge no mera iketho ni ji sa kia gima Tachi timre ng'eni dhano gerie, ok en kia gir gima tugo. timre e kibira ka chik namba ochiko nyakwara muga jwang' ma bende jokibiro oseguro ka juogo migi ka nibiro tayo un jogo madwa chung' wacho ni nyaka ibed ng'ama thuon ng'en kibira ka tulo muoch Ing'e ne en ga kama tulo nyalo ga muoch sa asaya. in nya in ma nyaka ibed e front line in ma nyaka ibed e e line ma mbele Eh, Ing'e ni- ing'e ni kibira ka. Eh? Ing'e ni tulo, ing'e ni gik moko ma tiyo biro e social media. awinji To wan ing'e ni weche go wacho ji ok idi- ji ohero winjo. Aha. To kadek wito mana ni ni lak babu muk. to jogo omuk nade Nade? ng'ama omuki ati ng'en mach ochako liel mach ochako ga liel kanyo Ero. nowach omuk nade Ki- kibed jatelo mabiro siayo ji to inti onge iye koro kanyo ing'e ni juogi dwa nyaka ibed ng'ama thuon Eh, ma ka tulo muoch to imain mbele ok ni ringi dhi op- i pondi hotel ni neno news idwa ni in min kanyo ineni news Eh. Eh, ma king'e ni ng'ama ngoro to ok idhi kanyo baba donge nineno ka baba kane wa- mach okako taon en ma iro chame Eh, ing'e ni sani koro juoga osepwodhe piny oyie ni Eh. 2022 okawe ong'ama thuon Eh, ah, walonj kode gi chik namba apar ma kojuogi tieko go chikegi ero mawacho ni nyaka imi baba luor makende ng'e ni mano koro ochuni Mm, nyaka nyaka koro mano to chik ma nyaka ing'e ni ka ok inyal miyo baba luor Eh. ni bende ibiro ka kanyo nidwa wacho wacho wecheni Mm. to mano juogi ma- mano to goli kanyo chon bende koro kik item mageno ni nyikwara moga jwang' ma- madwa chung' kibira kowinjo chikegi nikech juogi ing'e ni osetero chikegi kibira bi jogo omako to piny ki- jogo wang'ni dwa dhi yiero jatelo maber mane pok odwarone Okinyi ma kambono golo chik apar matayo jo Kibira e yiero mabiro. Wach ma nyaka kawe okang' malach ahinya kendo iti gi chike moluw kendo moketi. Maendi to Kibira biro yiero ng'ama idewo kendo ng'ama thuon ma biro rito piny ma piny dewo. Nyinga Tobi Jakome Nyathi Kiniro.